Sou, an do si mer erëm bei Let's Play Far Cry 3. Mat mir dem Redstar. Majo, wéi gesot, vill Spaass beim Kucken. Sou, mir si elo en am erëffenen Tuerm. Muss elo erof beim Dennis goen, souwäit ech dat weess. A lass. Ech hunn elo d'Hannergrondmusek erëm ugemaach. Ech hoffen net, dass do nach erëm iergendeppes nokënnt, gell?

Sou, ma dat heescht, mir man ons lo mol ab an d'Dschungelcamp. Mee do virdru gi mer ons mol nach dat Maschinnegewieer besuergen, well dat hat ech d'lescht Kéier vergiess gehat. Sou. Boah, wann d'lo ruckelt, gell? Deet mer leed, dat ass déi zweet Wollsch. Dat ass alt schäiss gelaf. Ech kucken, fir déi nächst Kéier dat besser hinzekréien. Sou, kucken.

Mä et hält jo mol genau fir dat u wat mir et brauchen, ne? Ausrüsten, ah merde, ech hunn emol ee Waffeston, ah bon, huel mol alt Löwen, da gëtt de Revolver ewechgepaakt. Jo, also géing ech soen, zurück, da man ons mol op de Wee op Wëllschwäijuegd. Oh, et trëtt se hei ronderëm. Moin. Nee komm, sou si mer dach net. Ah, elo emol weider luussen. Ah. Dat Schlëmmst ass hei esou munch wéi beim DayZ, dass et déi ganzen Zäit ruckelt. Nee, hei ruckelt et all zwou Sekonnen eng Kéier. Ze hefteg. Ma beim Autofuer wäert et elo richteg gutt ginn. Bon. Komm mol ran. D'Auto fannen ass e bësse schwéier wéi que dass een ëmmer muss aus der bannster Perspektiv fueren, mee se schäre richteg gutt. Oh mäi Gott. Ech gesi se am Fong och schéi gemittlech dohinner. Dass mer sou wéineg Ruckler wéi méiglech dra kréien. Wéi gesot, et deet mer Leed. Ech mo hei iwwerhaapt en.

Hei wann der lo eng Minutt waart da kéint ech vläicht de Problem fir d'Ruckelen geléist kréien. Moment. Lo gesitt der vläicht e puer Saachen wou der net sollt gesinn. Ech sinn mer net sécher ob e lo weider um Desktop ophuelt oder net. Ahh mam Steam hae mer mol deen doten un. Ahh muss mer do dohinner. Äh, wou kann ech den Download verwalten? Äh. Anhalten esou. Zack, maache mer dat esou. Vläicht geet lo besser. Muss ech erëm de Bildschierm grouss maachen. Grafik op de Vollbildmodus. Zack. Zack. Ok, esou. An ka erëm weidergoen. Esou, hoffen, dass et elo manner ruckelt. Klammer eraus. Ah, ech meng, souvill gesinn ech hat ee Schwäin. Also d'Steierung wéi gesot ass mer net ganz ver... Oh, hin dat Schoul Joer a Kamera do. Äh, Hocker ass C soten se. Ah, anscheinend ass en Ruckelen an geléist. Dofir ass e Schwäin. Tut mons lo. Wéi Kopfschuss zerfreckt, dat mech ze geck.
Okay, da geet jo
am schlechten A lass. So brach awer nach e Schwein. Aschen. Ah, Nëmmen dat hei Magazin, wéi schäiss. Schwäinchen, wou bass de dann? Komm bei de Papp. Ech wëll näischt Béises. Ech kann och esou engem süsse Schwäin näischt undoen. Komm, put, put, put. Hei ass anscheinend seng Planz, mer brauchen ee. Huelen mer ons déi emol, ok. Sou, wou ass dat Schwéng da lo hin? Fall hallo irgendwo hei. die se sech verpisst, dat kann net sinn. Äh. Ah, hallo. Owe oh, si essen. Ja mir wëssen dass et ruckelt. Ween hu mer dann do? Komm nei na. War o wie richsche Jäger hei. Ich konnt dat lo virdrun irgendwie markéieren. Ach, okay. So. Aber ah, mat henno an onsem Schweinekotelett e puer Kugeln dran hunn. Ass gut fir d'Zänn. An fir d'Eisegehalt. So. Lo brauch man nach gréng Blieder. An mir brauchen nach blo a rout Blieder. Heist du mol e gréngt. So. E rout an e blot. Déi blo, déi blo, ah, blo. Ah, Waasser. Ah, lass. Dat kinnt jo mol propper ginn. Ii. Sou, du bass mäint. Okay. Ah, dofir ass e rout schonn. Okay. So, so. Ma hu mal alles a brauchen, dann ma man sommer zréck an d'Dörf. Heiß nach schwer durch den Zauber. So. Wer den méi huet, kann den méi verwenden. Ah, na. Wie will schon Magazin da, weil hier. Ey, aus Munition. Ah, gut zu wissen.

So, an do wäre mer och schon zréck mam Amanaki. Jo, jo, schéin, dass da meng Bud ass. Ah, jo, mal rausluussen. Ah, gëtt dat echt besser, fir aus der Bud ze kommen an sech eng frësch unzefänken. Zumools no sou engem Dag Party. Ah, net echt gutt erholl. Hei schéngt de Bam jo ze brennen. Bon, maache mer ons mol op bei den Dennis. Ech muss awer soen, dass wierklech also e richteg schéint Spill. Moin! D'Sau steet scho do. Elo geet d'Action scho lass, ech spieren dat.
Good, then bend nature to your will, I will teach you.
Sou. Euh, ah, elo muss ech Herstellung, okay. Now use the plants you found to craft two syringes. Ah, okay, böse. Da maache mer mol aus engem, aus engem Blat eng ganz Sprëtz. Fannen ech cool. Okay. Medizin. Herstellen, ech hun der 3 Stéck bra, kann ech emol 3 Saachen hierstellen?
Herstellen.

Einfach sou aus dem Nichts. Jo moien, hei ass Tom Kaldrick vu Schwéiz Bing, moien.
Entweder ass dee Brëll riseg oder iergendeppes aneres stëmmt un him net. Ech weess net wat et ass. Maja, geet hie lo mol lass mat der Action anscheinend.

Dat ass och warscheinlech de Grond, well et bei den DayZ Let's Plays esou ruckelt.

Maja, dann probéiere mer eist Gléck emol. Ma dat Wichtegst bei esou Saachen ass am Fong dat, also Dir kënnt erarennen a wëll lassballeren, dat bréngt Iech awer leider net vill, well Der net wësst, wou d'Leit sinn, wéi vill se sinn.
Mat der Kamera, déi wou Iech déi ganz Zäit ongewollt auspaken, kënnt Der awer Är Géigner markéieren. Dat heescht, ech weisen Iech dat elo geschwënn, Dir gesitt se, och wann Der hannert engem Hindernis sidd. Moment. Därf et awer net gesi ginn. Zum Beispill elo, ech paken elo d'Kamera aus. Da kann ech se markéieren. Da ass och nach een. Okay. Da ass ënner een. So, dat fir ëch mol féier am Bond. Ah, jo, mo weider. Ronderëm loossen. Et ass nach en Hond dobäi. Den Hënn muss da wierklech oppassen. Et ass wéi bei, wéi bei den anere Spiller alt esou wéi Call of Duty an esou Zeen. Déi Hënn, déi hunn Iech relativ séier fäerdeg gemaach. Kënnen a meng Richtung. Technical. Ah, ich kann die Sachen nicht immer lesen, das hält ziemlich viel Zeit in Anspruch. Okay, wenn ich eine Chance habe, kann ich euch den ersten Takedown hier weisen. Ja, dann drücken wir direkt so, alles. So, wunderschön. Direkt vom Harz rausziehen. A weider goen. Do war nach een. So a weider. Also ech kéint Di dolle entweder lues. Ausschalten oder lo wou se markéiert hunn, kann ech se geziilt een nom aneren ausschalten. Den Hond dee muss ech jo just nach lokaliséieren wou deen drun ass. Aha, ech mengen do ass en, do ass e schonn. Ah, sie mich bemerkt. Fuck. Lisa, I'm here.
Ah, ich mal direkt gut viel Munition verschoss. Alles. Immer schön den Kopf ziehen, oder Spur der Munition. Ja, geil, kann er doch jetzt dann die richtige Richtung. So. Maja, an dat do wär lo mol dat éischt Lager gewiescht, dat mer ageholl hunn. Do war nach e klengt Lager, also déi aner ginn nach vill méi spannend. A wann ech bis Snipergewier an esou hunn, da gëtt dat Ganze méi flott. Lo tauschen mer déi heiten awer emol. An huelen mer ons mol esou eng schéin AK. Lei, ech fannen déi vill besser. Da kënne mer se mol do sichen. Wéi, dat si Piraten? Dat hat ech awer net gemierkt, wat fir eng T-Shirt en ugehat hat. Putain. Hei ass nach een. Déi Saachen, wou der bei deene fannt, déi kënnt der herno huelen a se, a se da verkafen. Do kritt der e bësse Geld dofir. Et lount sech halt e bëssen. Ephedrine, ok. Do war awer nach een, do läit deen, ok. Esou. Dat wären se all gewir. Ah, den Hond, dee kënne mer nach so leet wéi mer deet. Den Hond, aha, ass och nach een. Den Hond, dee kënne mer schluechten. Well deem seng Haut man och benotzt, fir Saachen mat eis ze man. Tja, Hond, du wollts mech ëmbréngen, lo hunn ech däi Fell.

Ech hunn zwar nach ni eng Waff am Grapp gehat, mee looss mech dat klären. Dat klappt schonn. Sou wéi et ausgesäit, misste mer elo awer eraus eng Kéier eran. Ma, dat hunn ech scho mol gutt gemaach. Sou, hei hate mer dann déi nächst Missioun, de Wee fir dohinner. Markéiert sou an ech géing soen hei man mer lo mol e weidert Folgepäusschen an ech soen Iech Merci fir d'Nokucken an e schéinen Dag gewënscht. Ciao.